Lubok lok, wuti nining ka ma wun wuti iye? An apwoyo binowu i nino matin i episode manyen me Kaboko Lok ki Gunyik. Apwoyowu tutwal. Ah, cabit acel mukato angec, aryo mukato angec wayubo waloko i lok ma kwako jami ma peko ma poto atura. Kun walwodo ni Jami-ni ene jami ma timme, dok dano myero obed ki yo mo me bedo atera pire. Pien ka dong opoto, ci dong nongo myero in icak neno ngo ma omyero itim. Ma nyuto ni tye jami mukene ma in itwero cako timone i kom bed-di, wek nino ma in ipe konyi gidi. Ka dong bene pe itimo kumeno, ci aa. Meno en nongo in ada iyero. Dong lubok lok, an laceng ca atiro ni tye koko ma anyira tye ka kati kede ikom bois ma lukke ki lok me lengo gwoko lengo me kom. Awaco laceng ca i Facebook, awaco ni lokke eni ka cwinyi cok kite wan wawaco kede igang lyel awaco ni ka cwinyi cok pe inyike de inget bur. Dong lokke eni bene ka in ce inongo ni cwinyi cok ci video eni in pe inen pien pe ngat mo dong okok i koma. An pol lakara lok ma aboko me nono citori mua ki i kin gang. Kit ma dong aboko kwede meno aye ni dong pe pekoni meno aye ni dong obed pekona macalo an labok lok. Kuman ba. Dong anyiras gin okati ki lokgi kore ki kore kun giwaco ni boic ba ka watye ka medde kiti eni tye jami mukene ma dong dako mo waco ni an pe dong atwero wa tito ki cwara jami mukene pien nongo lawic maka amaka boic bene i kingi bene pe giloko jami mukene ineno? Namba acel ma peya wan odonyo i lok-ki en ma gin owaco ni, Tye jami adek nyo angwen ma ka in pud itye ka timone, ci in nge ni dongo lobo owekio. Dongo lobo dong oweki ba, idongo dong keni. Man lok me lengo me kom ma pire tek. Me acel, ka ce in inen in pud itye ka bedo ka goto umi, golo daludal ot umi i kin dano ci giko. Bed ki ngec ni dongo lobo munyo dong pe ye tim mi enune ni tim mi enne ni dong ogak wa i kare pa mirambo gi ki John Speed gi dong pe dong itim i kare ni mi nunu gungu kenyo tye ka golo ot umi ko dano tye ka cam. tye i nyim dano i kacokke, tye bene ka boko lok ki luwote, dano tye ka mato kong en tye ka ume, ka golo ume, kare mukene golo golo lok ngiyo, hmm? aya ki dit wiye myero imot dano bene, imot anga ki cing eni? Ineno? Gik lok me bedo ka got to umi ho. Ka ibe yubo ot umi obed aleng, time ot lwok, time cagari. Meno nama acel. Nama aryo, en ye lok me bedo ka jero gweyo ot ni trat ka ma dano tye ka cam iye. Wangeyo ni icamo ya, eh? Imwodo dong min bye oko ti i ii, eh? Imedo ki wii dyel, eh? Imedo dok bene, eh, man nyenye bene imwodo oko, eh? Tyen gweno bene imwodo, eh? Imwodo bene dong anyogi dok imedo i wiye muranga, nyoi. Tim ber dong i dano. I jer gwe, mukene i jer gwe pe bemako doge. hmm? ma gweyo ca ka in iwinyo awinya wai spika mo ma dong nyenye tye iye itrar en oni adada ene nongo imit tim nano ni eh ci ka giloko ni o labele lebe bit o gena ah in mi wan me oneni me wilobo kany kumeno me ibed mere ka yelo mere wi dano ki tim ma pe opore kolo wawacciwu ka ngat adek dek winyo ne en anana awaco waco cul iti ko dong tyeni me nama dek wan ongeyo ni ka in icamo ringo omyero ikot laki ene ni jema wangeyo eh wangeyo ni ka in imwodo ringo gin ma twero nyuto bene ni in dong in imwodo ringo en aye dong lakol lak ma kilwongo ni toothpick Ci dong ate dayine ni, In dong myero in cawa abiro me dyeceng ma in dong ia ko ki otel, kwanyo tutpik, kolo laki, ityeko kolo laki dong iwot ika. Mukene icako kolo laki i restaurant ka ma dano tye ka cam iye. Nongo dong ityeko kolo laki. Dano pud tye ka cam ma nongo in igweto ki dul ye dul dul ringo mogo eh lapok gi kong ange ange ange ipoto wa i atabo pa dano pud tye i ot ka ka ma dano tye ka cam iye kong in nen nen kodi tim mene ci wun wumiyo dano lingo pe gilub ba ngat dano lingo gibed mere calo wai wan tye ki ki kwo mayot lengo pire tek. wek dano obed ma komgi yot, nongo in itye ka gwokke maber, itye ka timo tim mupore i kin dano, jami mukene pe opore ya. Hmm? Ka in igwero ringo ki ilego poto i i- i- i cwiny nya ngato moni, nongo ngate in ibiculo deki eno kong? Hmm? Kane kong dong gipenyi, in ibiculo deki?

woto kede ka dong ineno mukene ma dong lutic opic adongo nyo dong woto kede wacam i wok cop man ba wok cop aye jone te dok aber mada ci ki tut pigi i teng doge bedo ki tut pigi paka wang ma tic otum ca apar acel ni eno ni dong lengo pe iye ya. Lengo pe iye. Namba angwen, wun jo moni en aca wun bedo kwanyo magac co ki i kin dano ni. Ka an wa i kwanyo magac wun wunge. Kwanyo magali wun wunge mo. Weka waci. Tim moni me bedo ka ngwinyo ka mukane. Private party in mire ngwinyo i kin dano. Eh? Pingo? Nongo mukene inongo ngat moni wanangane omoko i kom dude, tye ka ngwinyo dude, wanange woto ki lok kwede bene ba, tye ka ngwinyo dude i kin dano. Hmm? Aya, imito dok bene imot dano. Eh? Wun boys, anyira tye ka waco bene ba, ka wucito ka, ka, ka yokke mogo en ka dong te kongogi ni, dano dong pe lwoko cingi ba.

anyira tye ka waco ni me acel lok ka te ywet owinyo maber mabira forest ni ongado kong ongado cawa weng nongo te ywet nongo opong kiti ee kacokke. pa cilo mukene nongo kalane dong tye olokke woko odoko kor gray kono alum alum kono ocwak ocwak ki nga nga kiti weng i te jwet in dano ma in icito ilwokke wang iyeni enoni anyira ce iwaci ni enoni pe ber waco lok i wiwu tek ento dong gungolo diro pien ka moko lok pe weko ineno. ni en onen ni anyira weng ngweci ngweci ngweci ngweci dano pe twero buto wa ka ngeti anyira bene tye ka waco ki boys ni boys kor nen lok me gwoko lengo me ohani late bongo Taiwan en aye wun wuruko ni kot ne ayom me gwoko ne obedo aleng. Hmm? Mukene anyira tye awaye ni no oruko t-shirt atitidi en kod t-shirt ading mukele ni ino angato ni madit mucweo miri ruk ni ni tight ni wek inen en dong ti tight mada. Hmm? Ruko t-shirt ading me wek inyut ngwelene en ono wang pyero dongo nono. Eh? Wang pyer ni eno ni tye iye ki anda pan mo macol dong wa ngure ni eno ni. Ci ka dong in anda pan ni pyer dong col, tere kwida dong tye ne nedi aluru wacu. Ineno loki? Oh, oh ko gen ngo wan ko gen ngo ne inu tye ka gamo lok mo lok me loj lobo. En loj lobo ma mege ni be pe tye ka timo iye geno mo. oane giwaco ni olwoke mukene anyira tye ka waco ni i boys okene gidugu ki ngec acet i te ana pangi lok eno dong ma tye ka maleng ci in anyira tye ka miyo tam ni amono ni wun boys Ka wun wuneno ni wun wucito wa bolo ongulu en aditi-ni, nen ni ka idonyo ot lwok, nen ni ilwoko oko ot coco weng maleng, pien oboke-ni en aye wun wutiyo kwede i tole, pe wangang ngang gini, pe jwangwu eria weng, dane dane gini, pii aye dong mako. Lok eno. wek gipwoi iye cilam lok me lengo ka dong pe itwero feeling ki your head ci dong ipong ki wii lok dong okati ka maleng keken lengo me kom pire tek giciko wu dong eno ba aya awobe dong katala dong odong botwu wun dong wukati ki ka kwene ma omyero anyira oyobi dano wape make wifi nol ba Episode manyen abbe kelu kama boyce waci wun anyira wiobi lok tye ka kenyo ngato ma lacenya wa ilok ye wi cana wun wile wile mangweja tik kite eh wile ye wi lyel mo wa isai nakasa tye ka ruke wiwu otim ber wa bi dugu cen ka mede ki lok me lengo me kum inga ka boko lok ki gonyi wanen wunu tim be subscribing wek in pe ikeng subscription tye me nono kara eni ma ciling pe ni ngatu pe tye ka penyi cente di mere adiya click cito inongo lang tye ikona kenyo di click ka inongo loko yom cwiny gam iye loko mi iye tam moko comment kenyo ki dong share button tye me kubo lok eni Tugi cwal loko cit tuku. Ineno lok i loka pire tek. Pe wek oling boti. Cwal tuku. Onyo lwong dano mukene kuli weng obin we subscribe. Kuman ba. An mera tye. Ka ca me boko loko romo, waboko. Ka boko lok, kigonyi.